Selom sama kitai. Haleluya. Okey, kitai muji nama Tuhan kitai. Laban iya endang Tuhan patut dipuji. Amen. Haleluya. Semua puji bangsa di Tuhan kitai. Sekal kitai kita belajar kita ke Tuhan, arap kitai bersati, kemudian kitai Tuhan, Allah Taala ti pemadu bekuasa. Kami bersyukur ngagai Tuhan. Kami berterima kasih laban kami ulih ngasaika hari iya nya pengidup sebut ke diberi Tuhan. Enggau nya Tuhan kami patut nyembah Nuan lalu kami ngeninggi ke nama Nuan. Tinggi ba Tuhan ngelui ari langit tu. Laga mulia enggau menuh ga dunya tu. Semua alam semesta tu dipenuh ba mulia nama Tuhan. Taja pan dunya tu penuh ba penyarat. Dunya tu penuh ba penyarut. Dunya tu penuh ba pengachau. Dunya tu penuh ba dosa. Tang awak ka pengidup pengasih Tuhan nyelamat ngidup ka semua mensia alam dunya tu. Nyalai kami beterima kasih Tuhan ke awak ke debei Tuhan enggau kami. Haleluya. Kami deka belajar ke jaku nuan. Kami besampi Tuhan kami beguna bendar. Kami ka ke Roh Kudus nuan bisi tengah-tengah kami. Lebuh maya raban nembiak nuan Tuhan. Lebuh maya bala ke ninga jaku nuan. Endur di indu sida diatu. Bai ka ngena TV, ngena telefon. Bai ka lebuh seraya driver. Awakka Tuhan beserta besedaya. Awakka sida diberi Tuhan pemerti ati dalam sedaya ninga belajar ke jaku nya. Roh Kudus nonton mengawal ati runding sedaya. Mencerahka ati kami runding kami Tuhan enggau kuasa Roh Kudus nya nengah jaku nya tu. Haleluya! Haleluya! Dalam nama Kristus Kristus udah besampi. Amen. Okey, syukur baru kitai. Hari tu kitai muji nama Tuhan laban kitai ulih nyebut hari tu laban kitai tadi ulih diberi Tuhan pengidup serta sempurna. Amin. Haleluya. Jadi kita deka belajar ke jaku Tuhan. Aku kita deka ngambil jaku Tuhan ia nya ba Injil John. Injil John bagi ke 19 Iya nyapa Injil John bagi ti ke semilan belas ayat ti ke dua puluh satu nyentuk ayat ti ke dua puluh nyapa Injil John ukai satu John ukai dua John tang Injil John tauka Saint John bagi ti ke semilan belas ayat ti ke dua puluh satu nyentuk ayat ti ke empat puluh dua. Okey. Kitai mega ba Injil John bagi ti ke semilan belas ayat ti ke dua puluh satu nyentuh ngagai ayat ti ke empat puluh dua. Okey, panjai ayat tu. Iya nya ngenangka pasal Jesus dibengkang, lalu bemati iya, lalu iya dikuburka. Okey, nya cherita ke kejau nya ke dipeda kitai Nya ngagai aku Tuhan pasal kelirik pagi tu. Arap kita meda, iya nya ayat ti ke dua puluh satu, John semilan belas ayat ti ke dua puluh satu tauka Injil Yohanes tauka Injil Yahya dalam dalam bahasa Malaysia. Ayat dua puluh satu pia, Tuai imam orang Judah bejaku enggau Pilat, Anak nulis ke leka jaku, Raja orang Judah. Tang, manah ke nyebut, Orang tu bejaku, Aku tu raja orang Judah. Iaitu arah pergi ka bisi meda peda neh. Lebuh ditempu, disaut Pilat, Utai ti udah ditulis aku mengkang ditulis. Udah sida soldadu merengkang Jesus, sida ngambi gari iya lalu magi iya empat. Sebagi ke siku saudara, sida mega ngambi baju panjai iya ti ditenun nyadi selamat nadai pikulan. Ku sida, saudara bejaku enggau pangan diri, Ati ke mula baruh, kitai anang nyarik ke tu. Manah agi kitai chabut undi. Sapa ti empu iya, utai nya nyadi kena ngamatka jaku dalam Bup Kudus ti munyi tu. Sida bedua narik aku enggau pangan diri lalu bechampur undi ke baju panjai aku. Nya alai sida soldadu ngereja utai nya. Bediri ngimbai regang Jesus, iya nya inai iya enggau menyadi inai iya, eh enggau menyadi indu inai iya, Maria bini Klopas enggau Maria Magdalene. Jesus meda indai iya enggau murid ti bekerindu iya bediri dia nya alai ku iya bejaku enggau indai iya, Indu tu anak nuan. Udah nya iya bejaku enggau murid nya, Tu indai nuan. Kenyau ari nya murid nya mai indu nya diau ba rumah iya. Pemati Jesus, ayat dua puluh lapan, Jesus nemu lebuh maya nya semua utai urang udah tembu magang. Nyalai iya ngambik ke nyalai ngambik ke jaku dalam Bup Kudus nyadi amat, lalu iya nyebut, Aku aus. Di endur nya, bisi siti bisin penuh laban ai anggur ti kurang berega. Sida ngerendam bungai karang ba ai anggur nya, disepit sida ngena pating isop, lalu dituatka sida ke atas ngagai mulut iya. Jesus ngidup anak embun nya, lalu bejaku ku iya, Udah tembu! Udah nya, iya ngengsang kepala lalu lebuh besekut. Tu masuk dalam perasu Jesus, perusu Jesus ditubuh, Petrus satu. Udah nya sida, orang Judah, minta pemeda ari Pilat madahka, matahka kaki sida ti. udah kena ukum bunuh lalu ngambi sida ari rengkang. Sida bereja nya laban maya maya nya Hari Lima lalu sida enggai ngejupka bangkai nya mengkang di rengkang lebuh Hari Sabat. Laban Hari Sabat ti deka datai nya Hari ti Kudus, jalai sida sodalu lalu mansang kit sereta matahka kaki iya ti terubah enggau iya ti bukai ti udah kena ukum bunuh sama enggau Jesus. Tang lebuh sida datai ba Jesus, sida meda iya udah mati, nyalai sida enda matahka kaki iya. Tang taja pia siku ari sida soldadu nya lalu ngachur rusuk Jesus ngena sangkul ke maya nya darat enggau ai lalu mansut. Iya ti meda utai nya nyadi lalu nusui iya, awakka. Kita mega tau arap utai ti ditulis iya nya amat lalu iya mega nemu diri nusui utai ti bendar. Tapi bendar, utai nya digaga awak ta jaku dalam Bup Kudus tau nyadi amat. Siti penarai meh tulang iya deka pateh. Iya pujuh, bisi mega ba siti endur dalam Bup Kudus madah, orang mayuh deka merening ngagai iya, iya ti udah dibunuh sida. Ke peda belatan, ke nyambar ke ti sepu kubur, udah nya Josep ari nengeri Arimatia minta pemenda ari Pilate ngambi ke eh, ngambi bangkai Jesus. Josep nya orang Mula baru Josep nya endang murid Jesus, tang iya belalai laban iya takut ke sida orang Judah ti megai kuasa. Pilate ngasuh iya ngambi bangkai nya, nyalai Josep lalu mansang ngambi bangkai nya. Nikodemus, iya tu udah mansang ngagai Jesus lalu malam hari, sama enggau Josep. Iya mai kira tiga puluh lima kilogram rempah ti ti bechampur mur enggau garu. Seduai ngambi bangkai Jesus lalu mungkus iya ngena kain linin, lalu dalam nyin ti engkah seduai rempah laban nya chalai orang Judah ngintu bangkai ti deka dikubur. Tidur nya bisi sebidang kebun tidur Jesus dibunuh lalu ba endur nya bisi siti kubur baru ti apin dikena orang tu jua laban maya nya hari apin hari Sabat orang Judah lalu baka nya mega kubur nya semak ari endur nya nya alai seduai ngakah Jesus ba endur nya. Okey nya cerita pasal Jesus ke dibunuh. Lalu, ari ketu Tuhan ke dibacamka, ari ninga kita ngambika isi rambai jaku, iya nya Jesus didirga tauka pemati Jesus dirga. Dalam ayat tu, secara ringkas iya, iya nya ngusika pasal lebuh Jesus nya udah diukum, bunuh tauka di, kadi ke nama nya, Kira ke dipadah ngemau iya diukum bunuh nyalai orang nangkap iya, lalu ti kita meda dalam ayat nya tadi Jesus nya udah diregang. Ayat ke bacha tu tadi nyadi Jesus udah diregang, udah dipantang diregang, udah di atas regang dia, udah begantung di atas regang dia. Okey. Jadi nama utai ke nyadi dalam cerita tu, iya nya Beberapa pekara, beberapa ti ditulis di dalam Bup Kudus udah nyadi ba maya Jesus tu. Nyadi, uh, pelaba aku mayuh baka suah kitai ninga nama utai ke ditulis dalam Bup Kudus lebuh maya Jesus tu diregang tauka lebuh maya pemati Jesus tu, mayuh bendar udah didinga kitai. Jadi aku semina ngelansa aja pagi tu ngagai kitai deh ngenangka pasal utai ke nyadi lebuh maya pemati Jesus tu. Lebuh Jesus bepergian, iya nya bisi tiga pekara ke nyadi ti peda kitai ditu iya nya, Ketumbek, lebuh Jesus uhh mati ngagai surga tauka lebuh Jesus nya diregang, iya nya nama utai ke dipadahka Pilate ba ditu, Iya nya pia nulis munyi tu meh, iya nya dalam ayat ke dua puluh satu tadi, Raja orang Judah. Nyadi ku Philip madah, Anang, ukai, enda ko bala imam peresai ke ditai enda setuju ke tulisan nya jaku ke iya. Tang ku Philip madah, Nama ke ditulis aku? Awak ke leka iya, anang ubah iya. Nyadi nama kebuah? Iya ditulis rajah orang Judah. Nama iya enda dikumbai rajah dunya tu? Nama kebuah iya ukai rajah orang bukai, tang rajah orang Judah? Laban dalam Injil John, iya nujuka pekara tu ngagai orang Judah. Ngambika orang nemu bahawa Jesus Kristus nya mati untuk umat Israel, untuk orang Israel. Untuk umat Allah, iya ke udah labuh dalam penyalai, iya ti udah jauh limpang ari jalai Tuhan, lalu penyembahan-penyembahan sida iya udah enda agi iya ke sepatut iya. Nama udah tenyadi ti kita meda dalam Injil Matius, Injil Matiu? Kala ke teningakan udah ke suah teninga iya nya, lebuh nya Jesus ngagai Rumah Sembiang. Lebuh niki iya ke Rumah Sembiang nya iya meda orang bejual dalam Rumah Sembiang nya. Lalu dalam Rumah Sembiang nya orang betukar ke duit, bisi betukar ke duit. Laban meh nya kan orang ari menua arang, ari menua menua bukai kia ngagai menua orang Israel. Nyadi sida iya bejual orang ke enda ulih. Ka nadai duit mai majui orang seramai nya sida terpaksa nukar duit kan maya nya bedau bisi tukaran baka dia tu deh. Nyadi iya ke nadai mai jelu rino jauh nya pen perlu meli jelu dia. Nya alai rumah sedia nya deh penuh enggau orang ke bejual. Lalu persembahan-persembahan age ngagai Ai alah meh nya mega bisi nyadi. Okey. Nyadi mayuh penyeru, mayuh utai ke enda adil, mayuh utai ke enda betul dalam ke nyadi dalam rumah sembiang. Nya alai Jesus datai kiya lalu merunsaika semua uhh utai ke dijual orang mai nya. Nya utai ke nyadi laban nama ke buat? Laban nya utai ke nyadi laban orang Israel, umat Israel mai nya, orang Judah enda ngereja, enda nitih nama utai pindah ke ditulis dalam bup Bup Kudus. Nya meh kebuah Tuhan Yesus ngereja nya. Nyadi nama kebuah Yesus nya dikumbai Rajah orang Judah? Laban Iya mati laban Iya nebus untuk orang Judah sechara khusus. Tang, orang Judah meri pegau penasuk Paul ba dalam Surat Roma laban orang Judah enggai mega nerima berita pasal Yesus nya. Nya alai, Perintah Badan Ngeretusi Ngagai Bansa Bu, Bansa Bukai, ngagai orang Rome, ngagai orang ngagai orang di Eropa, ngagai orang di uh, Asia, lalu terus ngagai menua kecil Asia di Tenggara itu. Asia Tenggara kan menua kita. Nang Asia, kitai menua Asia tu terus tang ngagai kitai bansa kitai Iban, ngagai Orang Ulu, Orang Kelapit, Orang Iban, Orang Magetan, injil tu dikenatai ke ngabai kitai bulih selamat mega. Nyadi nama utai ke ditulis dalam bup kudus ke dikamat ti bisa semuka iya nya orang penua ke garai iya. Aku bedau uhh mansik nama ngubah segaya magi tauka bechabut undi ke baju nya sama ada baju nya baju ke berega kan dulu di ari nya Jesus tu di karing orang ulih Raja Herod ngena kain uhh ngena baju warna ungu. Eeh tang nya udah di lepas ka sama ada nya dibai maya nya tauka Baka ni. Nyadi tang nama tang nama tak ditulis enggau bup kudus nyadi bamai nya ke nya orang bedua ke garing iya nya utai ti nyadi peda dia. Lalu nama ti tebukai ke nyadi lebuh maya Jesus tu diregang iya nya Jesus August. Kitai nemu berapa kali kitai meda cerita filem tentang baka ni ke orang Ngemerinsa ke Jesus nya neg aruh iya, iya aus. Darah ke udah mayuh dipansutka ukai semina lebuh didergam sebedau diregam lebuh diperinsa lebuh dipalu nya mua iya charik nadai enda bulih tan tubuh iya bai ke kaki iya bama iya sebedau iya diregam nya udah loya udah enda mampu sebenar endang raban kekuatan Allah. laban pengering ti ke diberi Allah Taala iya, iya ulih datai direnggang pada dia. Endang patut diaus ke mega laban iya bepeluh laban mai nya ke di menua bamai nya kan uh, sigi uh, kini nama nya angat menua Berimpin. Jadi nya utai penyadi. Lalu iya aus nama ke diberi orang ke lebuh Kala aus nya, orang meri iya anggur asam, anggur ke udah lama, anggur ke nadai rega, tu munyi ko David Translate Iban ke dipadah ditu, nadai rega agi, lalu nyu masam ai nya anggur nya tadi, kai munyi udah bari niti. Rega ti dipuat orang ngagai Jesus meh nya ngena siti utai ko ditu, Utai tadi madah enda disebit sida ngena tangkil isop lalu dituan ngagai. mulut Jesus. Bila Jesus ngirup iya, Jesus lalu nyebut pengitu, Udah tembu. Udah chukup maya. Udah chukup semua utai ke dikerejai ku tadi undi digenapi. Lalu nya meh pengujung iya. Nya meh nang sepatut didatai Kelang Bengkah tu dua ribu taun ke udah nya, iya nya mati di atas kayu peregang. mati di atas kayu nyian. Udah nya iya ngengsang kepala lalu bekusung seput. Ati ke meda ba Injil Matiu, Injil Lukas, Injil Mark bisi mega madahka iya lalu ngengsang nya tauka iya nadai bejaku tauka iya lalu bekenyah. Okey. Nyadi dalam Injil Matiu, Injil Luke, Injil Mark Sek nulis Nas baka, Tab, Nama ti ngaran ba John bisi tulis ba Matthew. Nama ti ngaran ba Matthew bisi tulis ba ba Mark. Ngambika, okay, ngambika semua orang ulih arap, ulih meda pemendar utai ke ditulis dalam Bup Kudus nya amat nyadi. Tu meh iya. Taja pen baka nya orang Judah sampai diatu enda mengakui Jesus Kristus nya. Tuhan udah mati ku sida agi. Ke dua, bukai semua. Ke dua nya. Nya alai sida agi besampi, agi minta penyelamat, agi minta orang ke berkuasa nyelamat ngidup ke sida iya. Nya orang Judah. Tang orang Judah tu udah nemu, orang Judah tu udah arap ke Tuhan baka sida rasul Peter, rasul Paul enggau orang bukai nya, sida arap ke Tuhan Jesus Kristus nya enda amat, amat Tuhan. Enti kitai meda dalam cherita tu, Ayat dalam ayat ti kedua puluh lima, Pendiri ngimbai regang Jesus iya nya inai iya, enggau menyadi indu inai iya, Maria, bini Klopas, enggau Maria Magdalena. Sebenari orang tu ukai orang senapa ke ditulis John. Ukai orang senapa, tang orang berada. Baka Maria, napa nya, Maria bini Klopas tu sebenari orang berada. Orang ke. Bisi bisi dalam perintah ukai orang Sarawak tau orang terkenal bisi orang ke beberita mega ari orang baik bala inya. Jadi nya tubah rasul Yohanes nulis ba dia. Sida tu meh ari mayuh orang bukai sida tu bisi menyaksika bisi meda pekara tu nyadi. Okey lalu seterus iya Aa Iya ti ayat ti ketiga puluh enam, ku iya baka ngitu. Utai nya digaga awakka jaku dalam Bup Kudus tau nyadi amat. Siti ke nadai meh tulang iya deka dipakaika. Lebuh laban ari nya, Hari Lima, ke nukung dalam Petarikh, lalu dalam persiapan orang Judah deka ngintu Hari Gawai Paska, Nyalai sida iya enggai ke ninga ke bangkai nya padiak ngagai sida matah ke semua orang kaki ke orang ke diregang ba bai nya. Tiga iku nya deh. Iya nya iya ke sepiak kanan enggau sepiak kiba. Sepiak kiba enggau sepiak kanan Jesus Jesus di di tengah-tengah. Lalu lebuh sida iya meda seduai dua tarik agi idup agi bisi kedap. Serai batang ke kaki. Nyadi kenu ku orang ke mansik nama kubah kaki perlu dibatang ke ngambi ke pengaliran darah nya jampat. Okay. Pengaliran darah nya jampat lalu orang nya jampat mati. Kan dulu ari nya berau pantang aja. Ke lubai alu meh awak ke patah ari ke awak ke seraya mati enggau dalam keadaan meriksa nya tuju iya orang rumah tu ke kekejaman orang rumah sigi kejam pemerintah orang rumah iya nya asu Entus mati tang iya ngelak ke dia mati belubai-lubai masai ke pemeriksa panas terik mengenai nya panas bisa ke nyadi tang Jesus meh nya kan Jesus ditu madah kali nya dalam ayat tiga puluh nya iya ngensan. Lalu orang ke bala sekalu iya mega bisa sida amat-amat mati nadai kedap nadai sebut agi. Lalu kena membuktikan bahawa Jesus nya mati, nyalai Iya, ngasulka sampuh ngagai ditu ngambika nemu Iya mati tauka enda. Nya alai orang enda madah ke tulang Iya. Nadai siti pen tulang Iya. di Makkah laban iya amat-amat napi bukai baka sekedua ke berimbai ba iya enti. Nyadi nya tuju iya. Ke nunukka keli pelajar kitai ari semua utai ke ditulis ba ditu dalam ayat tiga puluh lima iya nyebut ngitu. Iya ti meda utai nya nyadi lalu nusui iya. Awakka kita mega tau ngarap. Utai ti kudus iya nya amat, lalu iya mega nemu diri nusui utai ti bendar. Orang ke. Lalu iya, selain ari utai ke dipeda John, disaksi ke John. John nulis iya ke enda enda sempat dipeda mungkin bisi nya lah maksud iya. Iya nya, Iya ke soldadu tu, iya meda utai ti nyadi nya laban iya nemu Jesus nya begeni ke ngema iya ari pun nyengkari. Sampai Jesus nya direnggang, sampai iya meda Jesus nya mudus ke seput, iya meda iya nyadi ke saksi. Okey, iya meda pekara nya nyadi utai nya amat tunu ku iya. Enda pula laban nama kubah iya nyebut mengitu. Kantik ti meda ba Injil Matthew. Bisi jaku digaga orang bala imam, bala imam nya. Tauka enti kitai nyebut dictionary diatu mungkin nya tu dikumbai orang Kristian eh. Sida ngaga jaku bula munyi tu, iya nya bahawa ukai Jesus ti mati nya tang orang orang bukai, murid ti bukai mati nya. Sedangkan soldadu tu sigi enda nemu Jesus nya enda amat-amat mati. Iya enti dema iya sampai di Rengkang lalu iya muka meda sida sapa nama tarikh sida uhh orang ti benama uhh Josep ari Aramatia tu termasuk Nikodemus. Ingat kita cerita Nikodemus kan? Ke datai ngagai Jesus lebuh maya malam hari nya. Laban iya iya maga siku orang ari pengacha adat. Sekali iya laban malu diri empu.

Nya meh nanda ke orang nya enda paham. Tau utai pekeh nya maksud Jesus meh nya secara rohani, secara dalaman, secara uhh dalaman kita diri inya kita diada ke baru. Laban ke Bup Jesus madahka dalam John mega madah kita diada ke ukai ukai ari ari hubungan uhh nama nya mensia aja tang kita diada ke ulih pengarap kita enggau Tuhan Jesus Kristus kita dikumbai anak Allah Taala. Amen. Ke nya utai ke dipelajar ba dia. Nyadi termasuk ni ko Dimus nya tadi enggau lami bangkai Jesus. Lalu sida iya mega ngemai semua orang peh uh, sama nama tadi Joseph enggau Nikodemus tu selain dari uh, uh, nama ni bina iya dalam nyadi tadi. Lalu ngemai bangkai Jesus nya lalu nepuk ngagai kubur di kubur di mana. Nya utai ti nyadi. Okay. Diatu kitai masuk dalam ba kitai empu. Nyadi tadi, sida John bala sida sodalu tu tadi meda menyasiko utai ti nyadi. Nyadi kitai tu enda kala meda utai nya. Enda enda meda maya nya, enda meda utai ti nyadi nya ba maya nya. Betul? Utai nya kan udah nyadi dua ribu taun lalu udah. Lalu dari siku kitai ke meda tu, kitai ke ditu bisi maya nya. Laban nya nandaka kita mensia tu enda ulih idup beratus-ratus taun. Enda baka sida zaman Noah. Enda baka zaman sida um apa nama nya um Adam suba. Sida beratus-ratus taun, semilan ratus lebih taun ulih idup dalam dunya tu. Laban kan Tuhan agi bedau ngasuh ke mensia mayuh beranak ke teresak ku Tuhan Yesus madah menuh ke bukai. Kenu Bala Bala madah menuh ke dunya tu. Okay. Nyadi. Uh, nama utai ke nyadi ba ditu iya nya kitai bersaksi ke nama utai kena kala dipeda kitai. Taja pa kitai nadai biak pemai nya, iya ke penting kenu ku Jesus madah, taja pa kitai enda meda anugerah tang kitai dikumbai la lantang. Nama kebuah aku, nama kebuah kitai ke arap deka berani bersaksi? Ke nama utai ke ditulis dalam bup kudus tu? Okey, nama kebuah kitai berani bersaksi? Sedangkan kitai nadai bemai nya. Sedangkan kitai enda nemu nama bukti iya. Dan nama ku Tuhan Yesus madah, nama ku Rabu Kudus madah. Dalam Rome bagi ti ke sepuluh semilan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu,

Ku kitai, sedangkan kitai empu narit kala bendar utai nya nyadi pengayuh suba. Kitai besaksi enggau orang bukai nya, kitai besaksi engka dalam dalam live streaming dikena tu mega. Kitai enda kala meda utai baka nya. Dan kitai berani, kitai sanggup bersaksika pasal nama ke nyadi deka tulis dalam deka ditulis dalam Bup Kudus tu laban nya meh sepatutnya kitai arap ngagai kitai bulih selamat. Nyadi aku diselamat laban aku arap enggau Tuhan Jesus Kristus. Aku mengakui kelimpah ditu madahka Roma sepuluh ayat semilan tu, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Nyadi aku ngaku Jesus nya Tuhan. Aku ngaku dengan mulutku pia. bawa Yesus adalah Tuhan. Lantik deka ku Yesus nya Tuhan. Yesus Kristus nya Tuhan. Mayuh Yesus dalam dunya tu. Enda heran kitai, bisi Yesus mega ke belanda-belanda bala padang ke dia, main bul. Tang nya ukai Jesus Kristus. Bisi mega siku orang ke benama Jesus mega iya, tang Jesus Barnabas. Lebuh Jesus diregang, lebuh Jesus nya di dilepaska. Tan Philip madah, Ni ke ka kita? Ni ke perlu dilepas kita, Jesus Kristus ke? Anak Latala nya ka tauka Jesus Jesus Barnabas? Lalu sida iya besetuju ka Jesus Jesus Barnabas di dilepas ke tang Jesus Kristus nya ditangkap lalu di ukum bunuh. Diperinsa. Nya meh utai terjadi kala nya. Nyadi, Kitai bulih belepas, kitai bulih pengidup ketegal kitai dingaku Jesus Kristus nya Tuhan. Amin. Yesus nya Tuhan maksud nya Iya meh pengharapan kitai, Iya meh penyembahan kitai, lalu nama utai ke uh, Iya kan Tuhan. Kitai besamping ngagai Iya laban Iya Tuhan. Amin. Nya tuju Iya. Nyadi enti kitai mengakui Iya bahawa Iya meh Tuhan kitai. Okey, peda betul meh ya. Lalu percaya dalam ati, bukai senang mulut, tang dalam ati dia. Bahawa Allah, iya nya bahawa Allah Taala nya udah ngangkatka Jesus Kristus nya ari mati. Engka Jesus udah mati ditu tadi, di kursi tadi nya. Ukas nya iya makin dang diangkat idup baru barit tiga, barit ti ketiga pia, maka kamu akan diselamatka. Kitai bulih pengelepas laban kitai ngaku Jesus Kristus nyadika Tuhan enggau arap dalam ati bahwa Jesus Kristus nya udah mati tauka udah diangkatka ari mati idup baru barit ti ketiga, pia tu duduk ba sebiak kanan Allataala. Lalu iya ninga kitai, lalu iya meda kitai, semua orang ti anak ke Tuhan ba diri-diri endur. Bai ke kitai dalam terima, ba, bai ke kitai di hospital, bai ke kitai di rumah, da rumah panjai, di telantau kebun nya, ku pengiga lain, Tuhan mega besereta, Tuhan mega meda kitai. Amin. Nya meh Tuhan. Sembahlah Tuhan. Ngagai kita di rumah panjai. Enggai ke tak layan tebus ke ngiga line internet puji Tuhan enti laban di menua ulu din tauka di di kampung eh kita ulih senyap tauka kita ulih berdiam diri enggau Tuhan, belajar ke jaku Tuhan. Nadai orang ngiga, enda baka kami. di menua di bandar itu mayuh sibuk mayuh kesibukan kin kia kin kia mayuh berunding tu kin kia kelabu kitai dulu tu kitai suka ninga bala burung ninga bala senayak banas nya kitai pendiam kena nemu nama senayak banas nya ok ninga bin nya ja dinga kitai jadi kitai ngasai ka kehadiran tuhan nya dalam pengidup kitai lebuh kitai di kampung nya. Jadi nya alai, nikmatilah dini pendu kitai baik ke di bandar, baik ke di sepital, baik ke di dalam kerita sekalipun. Nikmatilah kehadiran Tuhan besereta kitai. Amin. Laban Tuhan nya, laban Yesus Kristus nya Tuhan kitai, ke disembah kitai dini-dini endur enda bilih maya. Lalu, pia mega arap dalam ati kitai. Okey, dalam ati kitai arap bahawa Jesus nya hadir Sebab diri diri dua, lalu penyembahan kitai, runding kitai ditujuka ngagai Iya. Amin. Nya utai ti peda kitai. Nyadi, kerna dalam ayat ti kesebelas kena Kitab Suci berkata, Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak dipermaluka. Kitai ti arap ke Tuhan lama tu, arap ke Tuhan Yesus, arap ke Yesus Kristus nya Tuhan. Arap dalam ati kitai bawa Jesus tu udah diang udah mati lalu dia akan hidup baru bala ti ketiga nya. Kitai enda dipermalu. Tuhan enda kala ngemaluka kitai. Mungkin orang ngemaluka kitai tang Allah Taala enda ngemaluka kitai. Tuhan enda kala ngasuh kitai malu. Arap iya. Laban tu Jesus madah, Enti orang nya malu ngaku aku, baka orang mayuh aku mega malu ngaku iya. Ba rumah, apai aku ke Yusuf ba Danang. Nya alai anang malu kitai ngaku Yusuf nya Tuhan dini-dini dulu. Enggau jiran kitai sekilia, anang malu kitai bawa kitai ke nyadi orang Kristian. Bawa kitai tu arap ke Yesus Kristus nya. Mayuh orang lese ke pengarap kitai tu. Nama nang kala meda tu Yesus nya? Enda kala. Aku enda kala ngemimpi tu Yesus. Enda kala. Enda kala meda tu Yesus ke begini. Nya kala aku daku kenang cerita TV nya tu. Nya pun ke iya real, nya kan laku nang aja. Tang iya sebedar nya deka dipeda aku dudi enda lebuh maya aku betemu enggau iya di di di serega tu. Nya meh pengadan ku diatu, nya meh pengarap ku diatu, nya meh pengharapan ku diatu bahawa aku meda iya enggau bendar dudi ari nya. Nya alai enggau nya, anang kitai lembam, anang kitai. Bosan anak kitai lelak arap ke nitih pia. Orang enda suka ke kitai ke orang suka kitai ke terus aja kitai arap ke Tuhan meh. Ini ke jaku orang nya nya. Enda suka ke orang. Baik kita suka enda suka, baik orang ngelesai kitai anang kitai malu beripu ngaku beripu orang Kristian. Arap ke tu Jesus Kristus meh. Anang malu. Bapa tu enda ngemaluka kitai di mua Apai kitai di serega tu dia diri. Iya deka ngaku kitai amat ari Iya padah ngagai Apai di serega diri. Iya tetap ngaku aku taja meh dikelese tang iya tetap ngaku aku nyadika Tuhan ba pelepas iya. Sebagai orang ke aku Tuhan, nya meh keputusan kitai nitihka Tuhan sampai ke belama-lamanya. Amin. Ke penudi endang. Kita udah belacharka semua pekara tadi, iya nya pasal baka ni ku Jesus nya mati di dirga, nama utai ti nyadi, nama utai ke ditulis dalam Bup Kudus nya nyadi nyadi amat dikamatka ulih Jesus. Dari mayuh muka ayat-ayat bukai ke ngamat atau ke madahka bahawa. Nama nya? Nama utai ke nyadi ngagai Jesus nya amat amat? Ukai, iya enda terus pasal Jesus nya dulu suba amat amat nyadi ba Jesus ba maya nya. Tau, ba maya nya. Jadi, ayat tu perlu dipendar ngena baransang kitai ke ninga jaku Tuhan tu nya, Pengelepas semina ditemu dalam orang siku aja. Iya nya Pekerja Rasul bagi empat ayat ti ke dua belas. Pekerja Rasul empat ayat dua belas ke madah, Pengelepa semina temu dalam orang siku aja, laban nakai nama bukai di baruh langit diberi ngagai mensia ti ulih nyelamatka kitai. Pengelepa semina temu dalam orang siku aja ke ditu maksud iya iya nya ngagai Jesus Kristus. Dalam nama iya aja kitai bulih diselamat. Amin. Jadi, dalam keadaan pandemik tu, dalam keadaan nta ke nyadi ba kitai kena ari diatu, kenu ko Jaku Tuhan bukai baka madah dalam Masmur, iya nya dalam siti lagu ka, Orang ti orang bendar, iya nya sida lari ngagai ngagai Tuhan. Dalam masalah ti dihadapi kitai, lari ngagai ngagai Tuhan. Dalam penanggul garasan kitai, datai ngagai Tuhan. Tuhan. Aku diatu dalam keadaan ke bukai. Kitai nemu dalam tengah pandemik tu bisi siti utai ke nyadi diatu enti kitai bisi pengurang, bisi penyuntok, suntok penemu, suntok pemakai, suntok nama-nama utai ngibarka bendera, bendera putih ti baka sida ngagai ke bisi orang bukai deka nyelamat kitai. Nyadi, ba orang ngarapka Tuhan, senantiasa, selalu bisi. Jalai keluar. Selalu bisi Tuhan nyediaka utai ke diguna kita. Amin. Laban Tuhan ke chukup maya. Semah kita nadai utai bukai, ketegal kita nadai arap ke Tuhan, tetap ke arap ke Tuhan. Nama ke Tuhan madai? Nama pengidupnya lebih uh, nama pemakainya lebih pengidup Laban, nama ke dipadah Maria, dulu ke dipun Marit, mutar ke pengarap iya? Nama ke pun Jesus madah ngai sikat iya? Kitai mensia ukai idup tegal uti uti aja tang tegal jaku jaku Tuhan. Nya alai terus belajar jaku Tuhan. Sema orang enda makai, ukai. Semena kitai enda makai maya puji Tuhan. Laban mayuh agi orang enda makai behari-hari ari kitai. Amen. Enti sekali kitai beda enda makai. Nya laban kadang-kadang kitai penguruh ngiga lampuk tauka kitai manuk ngurut berapi nyumai tang semina kitai tu mayuh bela lauk. Amen. Enti kitai di rumah panjai mayuh lauk sida champur sida paduh ngena dau tang nadai penurun aja. Okay. Baba iya nengah nyadi paduh bengureng rebus aja nyadi asal bisi periuk asal bisi ati. Nya narit mayuh lauk kitai tang di menua bandar tu sedia batu seh. Tang taja pia Tuhan selalu nyedia nya. Okey. Jadi dalam kitai nyimpul jaku Tuhan ke enda ke dipelajar kitai buka iya nya uh, terus meh kitai arapka Tuhan. Terus meh kitai ngaku Jesus nya Tuhan dalam hidup kitai. Terus meh kitai arap ba Jesus Kristus udah diangkat ari mati, idup baru. Laban dudi ila kitai mega deka diangkat idup baru. Amen. Nya pengharapan kitai. Haleluya. Okay. Lalu lantang orang ti arap taja kitai enda meda. Aku enda meda tang kitai dikumbai lantang. Lantang kita tidak meda pun Jesus tang kita arap. Amin. Amin lantang. Haleluya. Jadi alam kita disapi. Ngiring kita disapi. Tuhan terima kasih laban kami udah belajar di jaku nuan. Jaku nuan ke cukup mana ke didengar kami, dipelajar kami. Iya nya ngenangka pasal pemati nuan ke beken. Nuan udah nunjuk ngagai kami nama utai ke ditulis dalam Bup Kudus dulu suba nyadi amat lalu ditamatka nuan. Lalu nuan sedia merinsa ku kami lalu mati di beken. Nyalai! Kami muji nama ba Tuhan. Lalu nuan mega bada bawa genap orang ti ngaku bawa nuan nyadi Tuhan, bawa orang ti arap mega ke pengangkat tauka pengangkat orang ari mati deka bulih di selamat deka di bulih di idup ka di lepas ka. Nya alai puji ke nama Tuhan. Kami besampia awak deka tetap ati nitih ke nuan. Taja pun kami mayuh penanggul, taja pun kami mayuh ngasaika tusah, kemai ari Diatu Tuhan tang awakka pengarap kitai tetap teguh, tetap endang bekinsit tang datai ke ujung, datai penatai Tuhan ti kedua kali. Puji nama Tuhan, berekatka semua bala raban biak Tuhan ke deka kami betegeh pagi tu. Dini-dini endur.